Ekero na kera nyagitari bagateba mbwate arthritis, ekero ba bankorera etest, Keroka. eba keroka, bakandwaria omotinyi omogima, tokagora amariogo, lakini ime yane inche bono ting'weti gose change nero. Ase eng'encho ng'endete koigwa weak naende mono, nkairana bono naende nyagitari inde bagoka Msambweni District Hospital, ekero bampima, bagateba timbwati arthritis, lakini instead bakambeka ngachaka eclinic ya physiotherapy. So onde atere bo, goika omonto a support, goika nsibigwe, goika omonto a support namuna ngwekonya, bono kidogo abwo naye gochia yabera echallenge. Bono naki okororera ng'a, naki embwe yaani oroche buna omanyete ekiagera eke ekang'ani ntakeri gotwarana nefamiri, lakini oroche bono yamberire echallenge. Oyore nogwancha okuya origereirie ekribu eke nabo agoto support nere nabwate okogani gwa ogotara buna abanto bande ekero aronyorire amatibabu omanyete nyegenete ng'a nabo akobwena egere nere akore ebinto biaye nere ameke efamiri yaye ebe.
Monche omorigereria, naende nerituko rinde nse egokoretera omogweno korwa chinsemo chia Igwero eke egotoka ime ya Rigoma Ward eye egotoka ime ya Kitutu Masaba Nyamira County. Rero ntegokoretera story ya omongwana oyomo oyio obwate omochando bwa oborwaire obeire kagoetana na chinyagitari aos eng'encho yokorwaria omobere oye lakini echibu ndiratoka. Otumekire resources chiaye chionsi pi, eh, otemire sana ase akonyara omonto ogakorire egasi, Rero nigo are senka ya yega iga, atabwati enchera agoikonya, yabidiri eh, mosubati omwabo otorigirie ki kiagerire twaikire iga iga, oyio ogotogwachise chitori chiaito tochi twakora, bono twateba rende tiga toche tore nki torakore toigwe estory yaye, erio oyoranyore komokonya anyare komokonya. Nakorire echitori chinyinge gusii ase amatuko aya iga, abanto barwarete, egento nachire korora ng'o neri ng'a. oborwaire mbore bwachire gusii especially not even gusii ah but iga nkwanere gusii ase eng'encho ase aya iga, abanto abange okonyora obwate eproblemu batari gochia bamanya nki gekobaria as time goes by yaba worse, ekero yabeire worse kwachia konyora eproblemu ere too deep but tomaeti borwaire obo borobio obo iga, especially the case ya omongwana oyo togokora nere estori iga iga ogochia ko introduce oetana nde chinyagitari orwarigwe oborwaire pi okorobaki edozi yonsi pi, lakini akaenda esnyagitari ng'a bago bamotebia ng'a edozi eye konya gotumeka na eye yoborwaire otabwati. You can just imagine. Anyway, tiga atotebie omogano oye ng'a ki abeire gakorwara, obokonyi araganie gocha ase more aba motorigereretie mborobio obo iga, erio Nyasae kagwancha onde orakure na estory yaye anyare komoikera amokonye ase eng'encho at the end of the day naye natagete financial support erio agenderere korwarigwa ase enyagitari eyio atomire gose are referred to. Mark 19 korokwa, tiga toigwe omogano bw'omongwana oyo. Karibu sana.
Asanti Mark Knight. Erita riane Jared Musota. Aa nigo ero. Mm. Ekenyoro gekorokwa Nyamaare. Mhm. Eward niyo ya Rigoma. Mm. So iga iga noo nka. Ah, ah, koruga ase twarogoro iga ng'a Ase mwaikera Mbirongo. Birongo. Bi- Birongo ya rogoro. Kogosoa ime bono, eke nekenyunyunku kia nyamare, igwero, egwodi ye rigoma. Emechando ombwate neya oborwaire bwa ogotatara bore associated nemekia. Nigo onde omomura omonene, efamiri yaito nigo tore abana eleven. Nonya nasomete iga Among'onie primary. Nkaenda esecondary Nyankoba, egotoka ng'a ebirongo iga aria, so ngachia nkaenda ecollege ya tourism, amang'ana ya hospitality, Voi, ekero nakorwa ororo ngachia nkanyora ekebarwa Ukunda, South Coast, ekero nanyora ororo, nonye emechando eyi echakerete. Ekero nakonya nakorire emeremo eyio ang'e ase omwaka oyomo, naria ing'ete koigwa ng'a omobere ong'eire koba gwiki bosa igo. Bono ing'ira ng'a noborosu bw'egasi, lakini ekanya koenderera bono mpaka egekira state ase tingonyara gochiriina. Ekero yaikire yaenderera igo, ngacha konyora ng'a bono yabeire oborwaire. Bono ekero nairana ikabidi nkairana ka, ngacha kobatebi ng'a yaya nonye ki ndaria, nigwete narwarire. Omosee akang'ira keroka. Yago ku sub district hospital engaki eyio ekero yarenge 2007. Okarua egasi.
Nkarua egasi bono ngacha. Okacha ka. Nkagenda nyagitari.
Engaki ogocha korwariwa.
Korwariwa bono. Okay. Ekero naika nyagitari bagateba mbwate arthritis.
Ekero bankorera etest. Kera oka. Ebo kera oka. Bakandwaria omotinyo mogima. Tokagora amariogo. Lakini ime yane inche bono tingweti gose change nero. Ng'enderete koba weak kidogo kidogo. Naende nkairana okunda naende. Ekero nairana oo. Ase eng'encho ng'entete koigwa goikina aande mono, nkairana bono aande nyagetari inde bagaruka Msambweni District Hospital. Ekero bampima, bagateba tibwati arthritis, lakini instead bakambeka ngachaka eclinic ya physiotherapy. Kwarure Ukunda Eh, because noo omenyete, Ah. noo okora egasi. Ah. Kwarwarire kwairanire Gusii, Ah. oche korwarigwa. Gwachire keroka eh, District Hospital. eh, Gwapimirwe ebipimo bia nyagitari gwatebirwe gobwata arthritis. Eeh. Gwatongirwe chisindani mariogo for one month. Eeh. Gwakorire treatment. Eeh. Lakini bado tobweneti. Eeh. Naende okairana okunda. Eeh. Aria ogachia gopimwa naende afresh. Eeh. Ehe. Bono barabwo bagantebia ng'a Ebipimo ebi bitang'ani ebiarenge wrong diagnosis, buna bantebetie barabwo. Konywete chinto tari mpaka otongire chisindani kera egento. Nakorete treatment yonsi pi. Bono bakambeka physiotherapy. Ekero bambeka physiotherapy, nkanyekora for amatuko atari make, nkarora change teiyo. Nkakwana na omonyagitari oyo nkamotebia, yaanche tindochi change. Agantebia bono ogende origie omonyagitari o joints. bakoroka Yoto Peadrician, lakini okoenda baka taoni Mombasa bono enyene. Nkaba nkoenda Coast General, bagankorera chi X-ray na amanyinga baga test, mbacheti korora problem ende yonsi. Naende bagantebia mbwentete gochaka naende physiotherapy. Ekero bantebia eyio naende nero nare gokora mosambweni ntachieti korora change, bono ekabidi nkaratiga. Ase eng'encho.

konya gokea chinguru rioka rioka rioka. Yeah, yani as much as you are sick Eh, uh, bado you still wanted to be a man of your own ee natete kwerwanerera mm. nonye naigwete ng'a mobere toigweti buya bado notete obogima bogenderere Eh, na nchera teiyo gasi gwatigire goika okore ebiasara bono iga gokunda omosubati nari nachete nkanyora okunda iga iga ntarachaka nonya na ebiasara ebi bono ekero acha konyora ng'a eproblem yabeire problem Tachieti koyeremereria, na bachete akagenda. Ekero agenda, egabidi bono nkararangerie enugu yane nere chikoransi kiria kidogo pi, gose inare konya gwekorera, onyore no inche no omonwe ngotumia bono, ase eng'encho nkaransete. So after cost general. Bono ngatiga namang'ana a nyagitari, nkaira na. Kunda nochete okanyuoma? Ee, lakini akaenda ase eng'encho tacheti koremerwa ri problem eye. Omanyete abanyene ki? Nasinyire gotara bono pi. Ee. Mongo oyo momete nere Ee. agagotama Ee, ee. ase eng'encho ng'a kwabeire otari konyara gokora ki. Ee, ee. Bono ninchiete ase abanto ba. Makini Herbal Clinic barete ebranch yabo okwo nde engaki eyio. Ekero naenda ororo bagampima nkang'ea gotumia amariogo abo. Naro tinchieti korora change. Bono after Makini ekero yaika 2016 bono.

Nkanyora bono naye ngeiru pi. Egabidi naende omusena onde agacha baka Mombasa naende. Akandusia ororo naende togacha Nyagitari naende. Nario tochagete amatibabu a Kisii teaching a Kisii maata referral. Ekero twachaka amatibabu ayio, naro bakandwaria, bagakora chitest bagateba ng'a bono eproblem yane nigo ere associated na emekia, nerves. Abwo bono batabwate omonyagitari bw'emekia, bagateba etaki eye rende y'omonyagitari bw'emekia, nkababoria nengaki namonyore, bagateba goika ogende Nairobi. Ase eng'encho ne chiloan nare gotumia gokora amatibabu aya, egabidi naende ntigane amatibabu, naende ng'ira naende nchikorapambane ne eloan eye. Bono ekero yaika engaki ya korona. ebinto bigasinya. Ekero biasinya, ikabidi naende ng'iraneka. Yaani you are working through the pain ase eng'encho iranie eloan iga igo mbuya okore egasi na obororo oumete oiranie amadeni rika okobwatu lakini rika orwarete. Eri nairana eraundi ya kabere naende bono gochia kopambana na eloan eye. Naende ingachia nkanyora omosubati onde naende through a connection naroseretigwe nomo namonto gete. Bono nere nabo abete totebe kitu three months, nere agachia korigereria omanyete tokonyora naki ere bono goika ng'imokigwe, goika ogwekonya goika omonto ansupport, goika omonto omanyete. Buna tokwana aiga, goika omonto aa nonya na ogosibigwa goika ambe supported, mpaka ogwekonya mpaka kera egento. Bono nere agachia korigereria egento eke three months nere abika mosinya, nere aka akaenda. How did you feel ekero agocha abakungu aba baiga abaikire babere bagocha bakoenda?
Nkong'ita kiarenge omoyo. Lakini bono egento kiare kogera, bono egento maete ng'aki ndagotebie, ebiasara biane nare kobikora goetera chiloni, bono enga buna nigo narenge echela gete, eprison ya ye- ye- ye- ye- ye- yedeni eye, tingotama na de- na na loan eye. Yaani yankong'erete ntakeireku balance between eloni na okwerwaria. Bono ngonkong'era biarenge ase eng'encho enare kobalance, enarenge buna echela ye loan na okwerwa naende ntakiri kwerwa ninche omonyene bono, ntari korigia omosaada onde. Bono ekero biekera, of course buna mwanyabanto nko nko feel narenge ng'aki bono rende ng'aki lakini ntigere Nyasae ng'aki nere omanyete. Bono ekero biekeri korona birobia bono bigasinya pi, ngateba nonya nonya ngabwate eloni eyio bono rika ngokwera. enkoenda ka bono. Kero nacha iga iga nkabuta kaye gake igo nkaenda bwe sister keroka riria naenda bwe sister keroka nari bono naende nchete konyora abanto aba ba green world na barabwo bagampima bagateba ng'a aa eshida eye twanyerorire aka laptop karia bagotwara ng'a eye eshida eye twanyerorire bagasaba thirty thousand togatema buna twatemete toka raise chibesa echio cash naende okobakana cash kwa omoyoka bwa amariogo.

Ne family ega support ki ase bare konyara, toka raise almost eighty five thousand, riria twa raise omotienyi oyo osa bariri ogochia koera, nkaenda Nairobi, riria naenda Nairobi, nkaenda enyagitari ya Kenyatta University Hospital, bagantebia nkore ki yaani bagandikera chi test mbwate gokora, totebe bono chibesa echi nabo chiarerete ase test eyemo yoka, ase eng'encho bagateba nkorerwe MRI ye spine engima, Papers nachiaga iga? eh chiamasikara naro aya.
Bono
toteebe
ase esapoti eria nanyorete nabo yaererete ase ne result yaye bakateba nere eyio. Bono toteebe ng'a ase obokonyi obwo nanyorete.

Bono
ase obweng'e onye tari ngatebigwa, ntakeire konyora especialist ye emekia egere gose nenkonye, oyio bakoroka eneurologist. Nkaegwa ebooking ya tariki sita omotienyi oyo tokogenda bono. Bono emechando ekaba ng'a Nairobi tingonyara koba oo, timbwati resources chiokoenderana na matibabu aya. Ekabidi naende toirane kaa. Naende torore gose namuna nere eratoke, egere ng'ina ne nyagitari. Lakini nyuma ntaracha, ngakwana nomonyagitari ogokora mbagathi, agantebi narakorire egasi eye, eri niyo eproblem eye obwate, o- o- e- e- egobidi origie ang'e around two hundred and fifty thousand, egere naria ora complete amatibabu aya. Naria nabatebi ng'a aye egobidi ng'irane ka, tochi korigia gose namuna netoke yokoirana naende nchi gokora amatibabu aya. Bono nimbwate ebooking. ya tariki sita y'okorora omonyagitari. Yaani erio ogoteba igwa 250,000 tobwati kende. Yaya buna ki chiagerete nkairana. Tariki sita eye y'okorora omonyagitari, igo ng'a nigo egotegemea ng'a ebesa onye kegotoka ninta kere kogenda ebooking eye. Na onye tegotoka igo ki nabo ndoche ng'a nabo embere teshida. Nobwate hope buna chibesa ngotoka chire? Mara nyinga omaete okwera mingo ore nkwera mingo obogima tomenyete Nyasaye ogotobangera. Gekera nonya nokogenda okwo nachete Nairobi tari namanyete. Nekasi neyio nanyorete egikong'akera ng'a ngwachete bono ogakonyeka nkamotebia yaya aka organise mpaka egacha kofaulu nkarende eround eyio entang'ani. So ogosemeri koria imbwate nakwo okwo naende ng'aki naende bono Nyasaye araigore enchera labda tariki eyio chitarika ng'enyore ng'a naikire ase omonyagitari. Gekera nonya mbaria mbang'akete ribaga kong'ochia esimi bakambora inkio naki otagete nkabatebia inche egento ntagete inyore amatibabu gose nainche nintenene nyare kwerigereria buna abanto bande gekera. At my age oroche nonya nogotwara efamiri ya mbere ere challenge ase eng'encho Aba mbabere eh, ogo bachire. eh, omonto Okay. agochia gocha labda origereria condition eye yamosinya Okay. origereria condition ya because bono n- n- currently buna ndiga at a level goika ng'imokigu buna nkaransete iga goika omonto ansupport manye kobwate ebinto ebi na binto ebi tinkoenda ase getirimboko kere na ase getiirokere ase obogeeka, buna bono ekanisa nere twaende eye ya ya keroka, nabo nasiraiteti ase getasini ninga akanse bobe sana. Yaani ntererigwe na egento egesini nini basi. So ndatebe bo, goika omonto an support, goika nsibigwe, goika omonto an support namuna ngoekonya bono. Kidogo abwo naye gochia yabera echallenge. Bono naki okororera ng'a naki em- yaani oroche bo- bo- omanyete ng'a ekiagera ekio ekanga ni- ntakeri gotwara nonya na efamiri, lakini roche bono yamberire echallenge goetera condition eye. Togo- Tobwati bana? Ba- yaya timbwati mwana, Mm. yaya But timbwati. bono yaani obwate omosubati.
Eh, Mm. eh.
Bono ase obweng'ee nonye goetera ase esiste yane rende, inche bono okogani kwane asee oria ogokuneka. Ase econdition eye, inche okogania kwane oko nabi ng'a nyo ng'ike nyagitari ndore gose ninyore obokonyi goetera nyagitari rende, gose nainche ninyare goetenena inche egere nyare ko koba productive rende eeh. Monto mbobwati ore? Motu tori kong'atia, egento ekero ngocha na feel kabisa ne omogongo, timanya omanyete. Yaani ekero ngotumia etransgesi echi nkobuna ngoekumba, bono timanya ng'aa gose na okokumba okwo mono, egento bono kegochia kiang'ati goteba omogongo eeh.
Igo omogongo noro obobwati nabo igoo amagoro tori go tori gotara aria eka.
Yaani ekero omonto ansapotiri, nabo ngotachera ebinto ebi ng'ora lakini teba getirimbogo. Igo bakosapotiwa otenene, otume etransgesi eria osuke.

Physiotherapy, Ee, iga okorire physiotherapy yonsi, pi change teiyo, ororire bono ng'a obogima bwaye oire obokong'u bwesichengerire, oiranire gusii, gusii bamoirire Nairobi, Kenyatta iga iga, okoreirwe MRI, amang'ana ya omogongo, otebirwe bono ase ake oreire na oborwaire bwa nerves. Nerves eye iga nakorire omosubati oyomo estori, nere obwate oborwaire bwa nerves, ekero natemire ko imagine ng'a treatment ya nerves nenkong'u sana. Timaeti onde bwensi origerereti maybe omanyete obwate obomanyi bonde bwensi igoro ya treatment ya nerves nabo oko contact Jared erio orore enchera ki oramokonye. Naboigo naganeti financial support ase eng'encho nabwate appointment eh, ere ego- egochi gocha chitariki renge gwateba Eh, Tariki isita omotienyi ikomi. tariki esita omotienyi ikomi nabo iga tore nomotienyi o kianda Eh, Ah, maybe nabo konyora ng'a nyasae ogokunire ase enchera emo gose eyende onyare gokomosupport Abanto mbasesenirie isiko gaiga naende banchete gosesenia abamwabo, kwanyora ng'a goetera ogosesenia abamwabo Nyasae naye ogosesenire. Jared Wong, Togochia gokora, it's your time to appeal, oche ase omonto okorigereti chinsa echi iga, ase obokonyi boria oraganie bagokonye, oyorakunwe anyare kogokonya. Bono okogania kwane nkori ng'a oyio Nyasae arakune naende atware omoyo bw'ogwancha, ansapotie egere. na inche nyore amatibabu aya, so that amatibabu goetera amatibabu aya na inche nyare gotenena, nyare kwerigeria. So inche bono ogosaba kwane nkori ng'a naratemire ase nkonyara lakini yaikire ase chinguru chigo nkea chiogo yaani minute resources, egekera nonye niga ebibanda ebi ne chingoko nagatugire. Lakini goetera oboraire obo nabo nao ni mpaka risike riroche bono rikamogete so na exhausted almost kera e avenue bono naki nare gosaba ng'a oyo orakuneke nabo nere agonsupport ase Nyasaye aramogwere egere gose ninyore obokonyi obwo bwo okobuenia. Eh, Ah, nesitima nara teiyo. esitima nigo egutoire iga iga teiyo. Jared nyasae ngwanche are onde bwensi origeretie story yago orakunu intwe tochi twakora chistory eh, nyasae oku nomonto igo agoteba ng'a eh, nyasae nabo agotoma abanto gocha ase obogima bwomonto bono intwe ekero twa- twakora estory tokobeka tu ase emetandao onde orakunwa estory yago nabo agogocontact directly Eh, gwantebia ng'a ah, enetwork iga iga nere nse lakini rende. Mosubati omino abago access WhatsApp. Eh eh eh. Erio anyore abanto barataka go contact bamotume kebe goetera ere. Eh. Erio erio nabo nabago goika nkere nero otorigeti. Eh eh. Ah, oyo tochi koreta nkorwa are number yaye esim eri okonya gocha asore. Tochiendane. Iga togokwana na mosubati mwabo Jared, nere aratuelese igoro ya momura omwabo, eh, nere otorigia torore ng'a nchera ki nere aramente ekemo gose bibere. Naende esimi Jared ateba ng'a rende ya mosubati mwabo nere egotumeka nonya whatsapp, naboigo noye nere oratoe enamba yaye. Karibu sana. Mbuya mono, ee omonche omorigereria, naende tiga mbakwanie bwairire buya. Ase amarieta ngoroku Rose Mukeira Nyamweya, naende emenyekanete buna Rose Efundi. Ee nabarigia, mbuya mono ase ogocha ase enka eye yaito, na iga ase omochie o Igwero, ewodi ya Erigoma, ase ebrathe yane erwarete. Abeire gakorwara amatuko amatambe, twateemire komoshugurikera koenda chinyagitari ao ao buna igakoeresa, lakini bono iga atwekeire Kenyatta abwo rende ase twatebirie ng'a tiga tochi torigie obokonyi korwa ase more, egere mo- motosiire egere anyore amatibabu. Nere nabaigwete atare buna abanto bande. Naki natebire ng'a tiga ndie abasani aba bane, egere bache korora omorwaire baikire, bono rende nigo ngotebia abanchwo abarigereria, gaki monsapotere omorwaire oyo, mono mono rende igare eburata yane nere nkobwatia, ninche nde oyokabera ase efamiri. Bono amachukumu aria abwenerete koba ore buna omomura omonene, takonyanyara ase eng'encho y'oborwaire, bono rende goika nyabogorie, make sure ng'a onyorire amatibabu egere Nyasaye nere amokonye atare buna abanto bande. Eeh.
Eh, bono otore ase o- estory yaye nkeri kero amente ase ase amang'ana akwaneri gocha gocha Eh, inche rende nda- ndakwanire ase twaikerete bono iga nase eng'encho togendererete na amatibabu ayio a nyagetari Kenyatta, Mm, eh, esapoti mm, rende twa- twakererwa ne chinguru Naki yagerire twachire ase more, egere mo oyore na ogwancha okuya origereirie ekribu eke nabo agotosupport. Nere nabwate okogania gwa ogotara buna abanto bande, ekero aronyorire amatibabu mimeti nigenete ng'a nabo akobwena, egere nere akore ebinto biaye. Nere ame kefamiri yaye ebe. Kwantaiga ng'a chikamati chiabo chiabe chigocha gani chikonya. Ee nabakonyora obosubati lakini bono ekero bagocha barigerie condition yaye kwanyora monto otari konyara komenya nere ogenda. Bachire abasubati batato oyore obo niga noyo kane. Ee nere ore ororo rende naende niga acha recently ogosaba kwane. abatorigereretie, oyore ororo ngosaba ng'a Nyasaye amokonye, intwe tonyore amatibabu onye child ingo bwene are, egere bagenderere ko- komenya, batoretere egesaku rende. Okay.
Eeh. Nyasae ngokorara ogwancha kwaye. Nateba ng'a egana network teiyo naye bono aye okomoika ang'e mono, maybe omonto oratabe gokorigia through whatsapp oyo oratabe go- koro support ende yonsi maybe nabo atwae enamba yago y'esimu. Eeh bono. Enamba yane y'esimi nere ororo. Eyio ere 0715791806 Eyio nere enamba yaye ngotumeka whatsapp na omonto nang'akera direct nabo agosoa lakini ende mono mono ase omotandao nere eyio ngotumeka eeh. Number ya momura omino rende by the way momura omwabo nabwate esimi but whatsapp Network wise asa iga tore is very low gose batimwa bosi ng'encho ameete kera oka naki esimi yaye whatsapp it can be reached rahisi naende nabo okomonyora lakini onde oratake goakera momura oyo iga jareri esimi directly nabwate esimi enamba yaye esimi nereri. Enamba yaye esimi ere 0716.

Morenga ki? Naende by the support, support, any financial support to the family eh, nabo ekoba appreciated. Yare na omonto orenge kwerigeria, ore goitoma oroche, okunda, wapi, na nini na nini. Onye ikere bono igo oborwaire bwamobekire nse abagusii ngokonya baria baria babwate omoyo bwa ogokonya abanto bamwabo still I know nabo mogokonya efamily eye iga. Nere ekero arabue naende bago appreciate nere atware omoyo bwa ogokonya naende abande. Na omonto obwate nonya na ogotuga, siku hizi ebisumu nobire iga iga, Ndibwati nonya ne chingoko, mochi bono nabo ore igo, ere na omwanchi oye. Eh, naende nkware oyo omobogori iga iga by the way, oyio nere omorugi oye. Onye mokorigereria ase chiclip echio, oyo omobogori iria, nere omorugi oye. Na na eyio ne condition oroche buna ake omobogori igo, oroche nere okomosibia na kera egento. Naende buna bateba, acha so recently. Naboigo ng'aki eh aragani nainwe morigeretie iga abwo morakonye omwanchi oye, erio agenderere komenya buya baria bonsi amo as'enke eye.